baga ittiin isin ga'e. Ka bara hundaa gammachuuf ol'aantummaadhaan itti deddeebitan Rabbi isinii haa taasisu. Ciidni kun Iidul Adhaa jedhama. Adhaa maaliif jedhame? Ciidni kun adada dhufee dabruun Seenaa bara tokko hin moofne. Seenaa awwaarri isan irra hin dhoyne. Seenaa rirmi hin nyaanne. Seenaa qur'aanni kuusee dubbisaa dubbatamaa har'a gahe. Seenaa irra caala ambiyootaa. Abul ambiyaa. Abbaa ambiyootaa jedhamuun beekamu. Seenaa yoo arrabni isa dubbatu qalbiin keessaan dhiiga boohaa alatti ijji imimmaan bishaan ganna ixu seenaa nabiyyii keenya abbaa toohidaa abul anbiyaa ibraahiimul khaliil alayhi salaam seenaa kana keessa gorsa qorsa Qajeelfama, ka bara kamuu qorichaa, ka kallattirra nama kaa'u, kararra nama kaa'u. Rabbiif jedhanii of wareeguun, Rabbiif jedhanii of kennuun maal akka ta'e bara kamuu kitaaba yeroo kamuu fuulli isaa walitti hin cufamne akka dubbifnee keessi keenna iimaanan, gubbaan keenna humnaan cimu, nu barsiisu seenaa Nabiyyallaahi Ibraahiim Iidul Adhaa wal qabatu qabadhee dhufe. Rasuuli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam habiibi wa sayyidii salawaatu Rabbii wa salaamuhu alayhi Muhammad gaafa samii bayan dandeettii Rabbiitiin mana ummu haani irraa Halkan malaa'ikaan fuutee buraaqiin Beeytal Maqdisiin fidanii Beeytal Maqdis irraa Mi'raaj Sayyidul Malaa'ikaa Jibriilii wajji gara samii ba'an. Samii duraa keessatti Nabi Aadamiin dubbisanii bira dabran. Samii lammaffaa keessatti ilmaan adaadotaa Ciisaa wa Yahyaa dubbisanii bira taran. Samiiwwan hunda keessa nabiyyoota sadarkaaf darajaa isaaniitiin Rabbi kaa'e. Samii torbaffarra wayita ga'an Nabiyullaahi Ibraahimiin argan. Manguddoo tokko

Yaa nabii jecha gaarii jedhaniin nabi Ibraahim alayhi salaam achitti itti dhaame dhaamsa bara kamuu hin moofne yaa Muhammad aqri minnii ummataka salaam Yaa Muhammad! Ummata keetiin Nabi Ibraahiim Assalaamu Aleeykum isiniin jedha jedhii itti naa himi jedhe. Wa Aleeyhi Salaam. Nagaaf rahmanni isarrallee haa jiraatu. Nabiyyi akka malee ummata Nabi Muhammad jaalatu. Gaaf tokko Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam sahaabota isaanii keessa taa'u jiran. Ambiyoota hundarraayyuu haasa'an. Nabi Muusaan bifti isaa akkas, qaamni isaa yabbu. Nabi Ciisaan dabballee rifeensaa qaba. Yoo gad jedhu bishaantu irraa gadi copha. Ofii bishaan hin tuqne. Sahaabaa tiyya keessaa Urwaa ibnu Mas'uud fakkaata. Jedhanii nabiyyoota hedduurraa haasahan rasuulli bifa isaanii akkatti rabbi jara kalaqe. Haasahanii garuu nabi Ibraahimiin hin tuqne. Waa'ee isaan kaafne.

Anuma laalaa saahiba keessan kana nu lamaa wal fakkaannaa jedha rasuulli rabbi nabi ibraahiimiif rasuulli sallallahu alayhi wasallam nabi ibraahiim sahiha bukhaarii keessatti abdallah ibn abbaas irraa gaafa gammoojjii lafti isii goggoyduu gammoojjii bishaan hin qabne muka hin qabne firee hin qabne waan biqilchine achitti godaanuuf ka'an sababa jaartii nabi ibraahiim lamaan jiddutti rakkoon hinaaffaa mudateef saara wa haajar yookiin aajar jidduu jar lamaanitti hinaaffaa mudateen Nabi Ibraahim Haajaraa fi ilma isii xiqqaa harma hodhu Ismaa'iliin godaanuuf dirqaman. Seenaan akkas jedha Nabi Ibraahim hin bahan. Haajar sabbata yeroo jalqabaatiif dubartoota keessaa namni hidhate isiidha sabbata mudhii hidhatan. Haajar sabbata hidhattee Duubarraan sabbata kana gadi dheeressitee garrarraaftee lafarra harkisaa kaate. Mucaa baattee Ismaa'iliin. Wanni isiin lafarra harkiftuuf duubarraan masaanuun isii Saaraan akka hin argineef faana san balleessuuf Carqii kana lafarra harkisaa kaate jedhan. Hin ka'an biyya Shaam irraa. Ibraahiim wabnuhu sagiir mucaa xiqqaa Ismaa'iil. Daa'ima harma hodhaa jiru. Wahaajar.

Buraaqii yaabbatanii bahan jedhan. Lafa fagoo kana deemanii qubatan. Fanazaluu inda dawhatin. Ay inda shajaratin aziima. Muka guddoo tokko naannoo har'a zamzamni jiru san bira fi a'la almasjid gara ol aanu masjid alharamiin bira qubatan. Wayta san

deebi'uudhaaf achitti gatee biraa ka'e. Yaa subhaanallah nyaata bal'aan qaban bishaan taatu qalqalloo takka nyaata taatu timira qalqalloo takkaati. Dacheen kun leeysa fiihaa insu walaa aniisun walaa shajaru walaa maa bishaan hin jiru Mukni hin jiru. Muka takkittii jala qubatan san malee gaaddisaaf. Ilmi namaa hin jiru wanni itti bohaara wanni abdatan hin jiru. Illa Allah. Allah. Hin ka'e Ibraahim. Hin bahan. Tabba tokko gubbaa ol bahanii yoo qajeelan ani haaraa ta'uu duuka fiigdee haajar mucaa lafa dhiifte yaa ibraahiim atatrukunaa watadhab nu gattee deemtaa yaa ibraahiim biwaadin gayri zii zar'a dachee firee tokko hin qabne wanni nyaatan hin jirre ka ilmi namaa hin jirre nu gattee deemtaa yaa ibraahiim jette duuka ol fiigde haajar

Nabi Ibraahim numa cal'isan. Ammas itti deebitee yeroo sadaffaa yaa Ibraahim ima nu gattee deemtaa re'e jetteen. Isaan deebii dinnaan nabi- namni kun nabiyyi Rabbiiti ajaja isaatiin deemuun oolu jettee Allahu amaraka bihaadhaa dachee kanan nu gattee deemu Rabbi kanas si ajajee jetteen. Rabbi kanas si ajajee ajaja Rabbi biraa dhufee dachee gooyduu tanatti nu gattee deemuun Rabbi biraa sitti dhufee jennaan. Faqaala na'am na'am eeyyan eeyyan jedhan Nabi Ibraahim asitti jecha tokko dubbatte. Jecha guddaa kallacha seenaa gubbatti barra alaa jabiin taariikha. jecha nama abdii kutatee of gatee ofirraa sabbare nama kufee caccabee hamileen keessatti daaraa ta'e dhukti ab- abdii isa keessaa gooyde ka hamilee itti horu jecha ajaa'ibaa dubbatte wanti nyaataniif dhugan hin jiru wanni abdatan hin jiru iyyachuuf makluuqni tokko safara kana hin jiru naannoo kana maal jette beeytu

Qalqallootaan keessaallee timiirri hin dhume jedhan. Harmi bahuu dide gaddi dhiibde hin cuunfite harmi hin goge daa'imni afaan isaa qullaa ta'e. Mucaan iyyee gangalate. Wasaara yatalabbax yatalawwaa min aljuu' mucaan gangalataa miilaan lafa rukutaa iyya. Akka nama ruuhiin keessaa bahaa jirtutti arrabni isaa gabbahee ijji isaa gara samii ol ka'e. Garaan garaa haadhaati laaluu dadhabdee fiigdee biraa kaate. Utaaltee biraa deemte garas. Tabba xiqqoo takka jira naannoo san. Tabbi lama tokko safaa jedhanii tokko marwaa jedhanii. Fiigdee safaa gubbaa baate. Asiif achi ilaalte taraa. Tarii way waan rahmata nuu godhu, nuu birmatu, nu dhaqqaboo hi argannaa jettee baate. Garas laalti. Huccuu isii akka hin gufanne orrarattee gara tabba kaanitti achi fiide. Achi gubbaas baatee garanaaf garas laalte.

Yeroo hajjii dhaqe. Wayta hajjii raawwatu safaaf marwaa jidduu fiiguuf sunnaa isirraa dhufeefi jedha rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam. Osoo safaa fi marwaa jidduu fiidu gaara marwaa gubbatti sagalee wahii dhageesse. Yaa Allah! Sagalee dhageessee garuu sagaleen sun seeraan isii hin dhaga'amne.

Osuma isiin dhaabattu sagalee wahii dhageessi ammas yoo isiin gara mucaa gangalatu achi ilaaltu nama wahiitu mucaa bira dhaabbata. Fiigdee tabbarraa gadi buute Haajar mucaa bira wayita dhayxu fa'idaa huwa Jibriil. Jibriil alayhi salaam dhufee jira. Kooluu isaatiin dachee kana gadi gahu godhee dhahe. Yeroo hedduu dhahee bishaan olmatte. Bishaan

irra fiidee zummii zummii jettee walitti qabami jettee naanniidde jedhan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam rabbi haa jaraa rahmata haa godhu sokkas godhuu baatte silaa laga ta'ee yaa'a jedhan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam